Gattee sana namatti. Isaan gattaa ittati. Bakkuma irraa gatteessu jira. Gattaa inarra hin Hin namatti. taa'uu waan isin jeesan naa deebsii maali? Ilmoo si deebstuuf deebstee? Hiji. Ak- Akkamitti olii taatanii hosin? Yaa. Maali? Maali? Dhageeffadhu.
Caaltuu Mhm, haga lubbuutti yaan jiru. mhm. Dhagartaan afaan Oromoo. Yeniin dhagaa kuno.

Musharraa miti. Haga lubbuun tee jirtu caaltuu jaartii dhiisuu hin danda'u siin. Oo, amma tiri haatitti akkasiin jaartii. Dhageeffadhu dhageeffadhu.
Yaani eega yoo Siif ta'a moo siif hin ta'u?
Naantoo, Huh? naantoo.
Yoo siif hin ta'a naannoo ni ta'a. Akka- akka- yoo- yoo- Ati laa waqtii feete nama hiitee waqtii feete wanna nama godhu hin dhaqqabadhu. Tamaam sii galee Waqtii feetenas fuuta, waqtii feetena hiita. Maali aniin tun huccuudha ala mazaajik tishtiriini wa ala mazaajik turjumni ya habiibi. Siin hin jenne. La ala mazaajik hajaji. Ana amma kajeela bara caaltuun jedhe. bara. Caaltu Ma- la ma- la la la mana tokko keessa naaf isin hojii hin jiraannu si galee dandeessa duraanuu dadhabdeetu ofirraa hiitee si.

Waraqaa jijjiira malee si xalaaq hin jenneen.
Ah, Akkas hin jenneen Atamma akka itti fudhatte waraqaa erga ciccite ummanni atii fi ummanni biraatu eh, waraqaan ciccite jechuun akka. laa isinuu isinuu hayawaana taate malee sii galee akka keetii zubaalaa kana deebuudha iji isin hayawaan

Harka ba. Sa wa wa mal te wasa. Wasa kuma da ne kan matti ma adri gize sin du fer ser ke wasa kuma te te bi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa irraan tanas viidiyoo birootiin isinii dhufeen isiniin jaa viidiyoon kun kan maaliitii jechuun keessan oolamu. Arra viidiyoon viidiyoon hedduu takka waan na aarseen isinii qabadde dhufe maalii wanni si aarse kuni jechuun keessan oolamu. Dhiyoo tana yaani guyya lamaa sadeen kana keessatti Hajjiin caaltu bira deemaa jira jechuudha. An viidiyoo numaan arkan waan tamasha dhiiroon yoomuma dhufeetuma ifii isaati natti himaa. Dhufeetuma ifii isaati waan akkanaatiin godhu jiraa ji'ee natti himaa. Liinnoo waan takka garteemi yoo waliin mari'atan takka hoo waan godhu jirtu an nam- itti hime hedduu takka das ja'a jechuudha. Inninis waan godhu san hoo natti hime hedduu takka das ja'a. Badalaa ifiiti yaa argu takka agarteemi takka namarraa dhaguhuu irra kani ifiiti yaa dhaguhuu irra isarraa dhaguhuu irratti sin ajaajeeti yaada. Taakkisiiti yaani ammaasis wanni ati agarte takka wanni ati dhageesse kun maali hoo jettani iddoo tana hajjiin namichi xaasaan kun caaltuu biratti achi deemaa jira jechuudha isinis gizee yaamtee

Een, hoo ilmoo tee ka feetu taate een, baasboorii isin akkanni maarree tahee mana keessatti akkasitti deebi'i akka duraan jiraannu sani jiraanna maarreedhaa ja'an jechuudha san malee ammaasessi viidiyoo biroottis gizeen laalee jechuudha kan isin ol seenuun feene dirqiidhaan sahabee jechuudha manatti ol galchuuf fadha maali sababaan inni kun itti mana keessa qorfaa keessa ol naquuf ol bakkaan ani hin jirretti Hoo yaadattanii video tana dura galakisetti inni saahiboota fidee asitti hojji nyaannaa je'e egaa guyya sanii an deeme geele tiya bira fure illoo inni gize saahiboonni isaa kute jechuudha isii fideeti akkasitti sahabaa jechuudha qurfaa kana keessatti yaani maal dalaguudhaaf yaani isiniin kun jidduu kalaas akka ati jettetti ani hiikeetiin jira ani isiin barbaadu jetteetitu mana kana keessa kophee malee ariite jechuudha akka isiin waan takka fudhachuu miti akka sareetti darbite jechuudha isii tana. Arra maaltu jijjirame isii tana heeda deddeemtee isii manatti ol dhiibattaa sheexaanaa jira nama lama hedduudha je'etumaan duraanis sitti hima jechuudha. Akkasiiti ammaasis gizee inni harkaan qabee yoo akkasitti ol naqee maareedha seenii dirqamaan yaani kan isiin diddu jechuudha. Ammoo hoo isii ka jaalattu taate aadii haareen ni haa godhadhu asii miti bakka tola itti nafiddu. Mana kanaa miti mana biroo kireessee fi akka nama nama danda'utti

Ija teenya duratti tana dura viidiyoo kutterratti fuudhee waraqaa isaan jidduu jirtu jechuudha cire yaani waraqaa nikaa isaanii ani isiin barbaadu jee cire yaani ammaan tana hoo haareetti as- numaatu hoo afaanumaanuu nikaa tuuta jechuun nikaan ni hiikama isii galee mush yaani ta aaraa sah ni deeffachuu dandeessa ta maarree deeffachuu dandeessa inni aaraa baxiraanummaadha wasakummaa isaati yaani inni sababa yaani kalaas nama sin barbaadu jee ari'e booda isinis isiis Isiin namuma moo maali je'eetiin yaada. Maaliif hoo jettanii isiin tun akka saree gaditti mana kana keessaa ari'amte. Dhiitamtee baate jechuudha isiin tun. Yaani akka sila hayawaanaaf kabajaa godhetti isiif kabajaan goone jechuudha. Namaa gaditti ari'amte. San gubbaadha amma tana Gizee isii wilwil wilwil jedhee duraan hayyee ilmoodhaaf yala deemtii jeetiitti dhisiis yala irraa caccal jedhee isii yala deemee baasa boorii inni yalaa fuudhee dhabamsiise hunda kannee fi waa hunda godheef isiidhaaf. Amma isiin maal barbaada isa kana yala wuxwuxeettiiw. Yaani kalaas inni si jibbee duraanis si hiikee si dhiiseemi kalaas eish Esh kallaf Allah alesh wanni ammaan tana isatti us deebsuu barbaachisaat maali hoo ka ilmoo taatu taate waliin barbaannee baafnaa mucoo teetiin siin jee siime yaani wanni isa yala deddeemtuuf maali ammaan tana yaani bakkaan ani hin jirretti ba wanni isin hol arkuu barbaaddaniif maali wanni ati itti dawwaltuufis maali isa jechuudha. Egaa nama tokko kalaas adda baatan inni ilmoo ta'e wanna godhe ilmoodhaaf hoo ka- wal barbaanne jettan ilmoon tunuu asuu hin jirtu Waliin barbaannanne yaani wannii na duubatti wal arkuu barbaaddanif maali? Ta akkasiiti wanni ati beekuu qabdu inni kun kalaas siif haraami yaani jaarsa keetii miti sii kee jira anaaf ammoo halaali sii galee jaarsa kiyya yala hin daddeemin kalaas inni waan irraa qabdu hin jiru adda baatan an duraan ilmoodha haadha ilmooti maaree jeetiin si kabajuu duri hoo ati kabaja kan beekne taate ahla wasahlan Hajji yala haftu hafi. Ammoo wanni isa kophatti yaammattuuf hin jiru. Yaammachuu feeta waa isa gaafachuu feeta bakkaan hin jirutti. Si hoo fiidoo kana ka laaltu taate jechuudha. Akki dhibbaraa dhibbatti ilaalta. Ta akkasiitii siin jaa. Ah, hedduu takka na aaree dhifamaa wajjini. Ta akkasiitii ammaan tana inni hidhufa. Waan inni achii barbaadu holumaan laallaan isin hin jaa. Numaatu isii tana mana keessa baafnee mana galtaa mareetta. Ani tun maalin si fakkaadhee

Moo mishkila aadi? Esa dhufa jirta qofan si gafadha. Hmm? Hin beeku akka dhufaa jiru. Maa. Anuu hin beeku.
Asii mure.
Hmm? Maal naan? Bakka irraa dhufaa jirtu haa. Bakka dhiyoo tana guutuu dhaqaa jirtu haa. Haalaati itti jirtu guutuu sii moon. Hin beeku.

Egaa khalaas. Abba mee achi deemi gatta. Hin taa'u achi.
Khalaas yaani jaartummaa teessaniif teessii adda baatanii jirtan. Ammoo hol halaaleffachuu baatan ahla wasaala mushkilaan hin jirtu. Ammoo dhageeffadhu namicha daafka. An si jalaa calcal je'ee. An kabajeesi. Si jalatti deemuun jechuun kun waan hin assi. Wanna si ta'e sitti fakkaatu waan si du'aadde takka. Si galee. Sitti hin fakkaatin. Okay.
Tamam.
Saniifuu. Caaltuu yaraa haftu hafi tamaam. Ilmoo sii deebsii bakka isin sii Gattee tana laaltee. elootu. Isaan gattaa ittati bakkuma irraa gatteessu jira. Gattaa inarra hin Hin dhaabatu. taa'uu waan isin jeesan naa deebsii maali ilmoo sii deebstuuf deebstee hiji Ak- akkamatti olii taatanii isin Yaa. maali maali. Dhageeffadhu.
Caaltuu Mhm, haga lubbuuti yaan jiru. mhm. Dhagaartaa afaa Oromoo. Yeniin dhagaa kunoo.

Musharraa miti. Haga lubbuun tee jirtu caaltuu jaartii dhiisuu hin danda'u siin.
Amma tana yaadatte akkasiin jaartii. Dhagee fardoo dhagee fardoo. Yaani erga yoo Siif ta'a moo siif hin ta'u?
Naantoo. Huh? Naantoo. Yoo siif hin ta'a naanaa ni ta'a. Akka- yoo- yoo- Ati laa waqtii feete nama hiitee waqtii feete wanna nama godhu hin dhaqqabadhu tamaam sii galee waqtii feete na fuuta waqtii feete na hiita

wal lolle ammas Namni taanaan- wal lolu holii kaa? dhageeffadhu Wal lolu holii kaa?
dhageeffadhu kaa Hmm. ammas taanaa isii tana hiinne an jaartitee isiin haga ammallee Ah, Eessatti eenyu jaa qaanuuna kana? anaa jedha Akka kaa shari'aan jettutti soo feete habiibiin kaan safaaxattuu tuquun ta'u. dhageeffadhu Sah walaalaa.
dhageeffadhu kaa Akkasuma akkasii miti natti maati. dhageeffadhu siima Hayya.
an isii tana Waraqaa jijjiira malee si xalaaq hin jenneen.
Akkas hin jenneeniif. Atamma akka itti fudhatte waraqaa erga ciccite ummanni atii fi ummanni biraatu eh, waraqaan ciccite jechuun akka. Laa isinuu isinuu hoo hayawaana taate malee sii galee akka keetii zubaalaa kana deebuudha. Iji isin hayawaan.

Haakaba. Sa wa- waan maal ta'e wasaka. Wasakummaa dha akkanumatti maa jira gizee si dhufee si argee wasakummaa ta'eetii fi asli fasli kee. Akkasii adamu Eh. walumaa galatti caaltuu akkas goote caaltuu maal goote caaltuu wanna goote jechuun hin dandeessu. Inni hin danda'a.
Bisifatii zoojatak agder sii galee higa. Bisifatii jaartii tee Ana gaadira as'alak. Si galaa jira. Amma sun halee gizee assi isiin dhuftu. Isii si dura fuudheera.
Feetuna dura fuudhi. Waa'ee- Feetuni waa'ee- isii dhageeffadhu siif hin himaa. Waa'ee isii dura Laa fuudhi. isii huchiifte duraan. Maali sila haadha jaartii ilmootii haadha ilmootii yaa beeytee jaartii teeta duraatii bismillaatii yaa jettee sila nama kabajaa qabu taate iji irrattis hin fuutu mana sii keessa baatee Firaash isiitiif fadhii isiitiif meelaa sii keessatti irratti hin fuutu. Dhiirummaa dhabinsa keeti sii galee wasakummaatee agarsiisa. Sax walala. Fuudhu mirga qaba.
Mirga hin qabdu.
Eenyu- eenyu- Ah, Ganaa mirga hin qabdu. Tamaam. Anuma jeeftee fuuta. Bakka. Ganaa anuma jeeftee fuuta malee dhageeffadhu isiinis wasakummaa sii malee bakkaan ani hin jirretti Hiji dhuftee harki harki kan isitti ajnabiidha bar si gale. Ati harkaan qaqqabachuun kee itti- isitti ajnabiidha bar. Eenyu siin jedha abboo?
Anaa jee ana ka jee Isiin jibba.
isiin ajnabiidha jaartii tee deeffadhu gaafa deeffattetti jaartii teeti amma immoo ajnabii teeti. Deeffachuuf kana Deeffadhu, deeffadhu.
Jaartii nikaa tiyyaati. Si dura ta fuudhe. eh, Ta, yoomullee, borullee, iftaanillee, har'allee, isiin jaarti tee yoomu. Ee, caaloo inni akka horbeessa qubeeti jamaan tana faana ittiin babbanini. Dhaggeeffadhu sii galee. Wanni isiinis mana kiyyaa ganaa gootu hin jirtu duraan Mal- hojiin il maariidha miskiina ji'eetitiin numaatu isiidhaan siin lololuu ture tamaam. Manni kun mana si. Mana sitimti.
Naaf isiin ganaa waliif gattee nyaa'u hoo isiin wuxwuxi jettee hamana kana dhuftu isiniiti yaan malee hishii.

Ammoo manaa fi kilimiinii ati jettu kana Si- si achitti fi miti- ahlaamat. manuma kanatti deebisa jaantu mana kanatti deebisa. Dhiirummaa ta'e laallaa haa gise Mana sana kanatti yaani ati deebisa. laal. Dhageeffa anummaanuu haga isiin na biraa deemte dhugaa dubbachuudhaaf sharaf- sharafni kiyya gad na bu'e. Sharafa qabda ati sana. Dhageeffa dhugaa. Laa Dura- sharafa qabda.
Dura yeroo isiin mana jirtu keessummaa abbaa fedhe yoo mana fide ofii kiyya akka fedhe sa'a diidamii warra fee osoo ciqiciqii takka osoo hin qabaatin akka fedhe akka murtaa'an jiraataa jira jechuudha. Haa. Amma ammoo erga isiin na biraa kutte Anuu qiinaa isii dhugaa isii kunoo amma reef na mudhate dhugaan caaltuu jechuudha kanaafu caaltuu yoo barbaadde deemee bakka ishiin jirtu miila isii jala kufee miila isii dhungadhee daa'ima Bara da- dhagee- dhagee- dhagee- dhagee- dhagee- bara akka sareetti au au au au biyyee sii dhungadhee au Dhagee- nama arreeteet. hin xumura dhagee- Ba dhageeffadhu. Hin Hoo xumura isiin dhagee- dhuftees. Bira deemuu bartee mee si akka kopheetti. Ni xumura dhageeffadhu. Akkasi miila si dhungadhee anas si balleessi jaartii see koottu mana naa gali jedheeni mucayyoo usiillee bakka isin jirtu fidee fi kenneefi akkasi caaltuu mana Yaani isuma tanaa miidha. mana deeffachuu barbaada dhageeffadhu mana deeffachuu barbaada yoo isin mana deebitee kaatee booda san booda jaartii akka akka barbaade godhuu ni danda'a. Laa dhageeffadhu haan dubbiitti hin fixanne yaa dhageeffadhu.

Namicha nu buuttu as kottu as bala. Hin cufin. Akkuma gartanii gaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyanumaatu namitti na miskiina isiin ilmoo dura fuudhatee namichi kun maarree ji'ee isattis roorrisuu ture isa ilmoo gizeen gaafadheef jechuudha. Ilmoo caaltuu ilmoo caaltuu ji'ee irra guddaa wanni nuti yaa'ee itti godhuu ture duraan ilmooma caaltuuti fi caaltuudha dubbii caaltuuti. Ammaa ji'eeti isiintu miskiinaa Isiin tun nama tokko hin qabdu biraan dhaabbadha akka nama tokkootti gid- inni kun miidhaa jiraa jeetiti an dhaabbachuufi ture jechuudha. Gizeen an dhaabbachaafi ture isiin jaarsa keenya duubaa yaamtee hojii dubbatte inni isiin tun isa halmoon hojii jidduu haa jiraattu. Bas ammoo amman tana isaan wal jidduutti ajnabiidha. Hiikee darbee isii dhiise fuudhee. Sah walaala anis akka atti seenettu seene jaarsa kiyya. Bas ammoo waan akkanaa narratti hojjechuu hin qabdu jee sitti hin yaadu ture. Bas isiin waan kana waan isiin narratti hojjetteef ani irraa kafaluun kiyya hin oolamu. Caaltuun anumaa du'ee mana kana kana seenti malee anaa lubbuun jiru naa tanaffasu mana kana hin seentu. Numan jiraadhu hoo isiin mana kana seente nagaa fayyaadhaani. Ta akkasiiti. Ta akkasiiti hordoftoota kiyya hanga fiidiyoo biroo tordeebnutti nagaan naa turaadhaan isiniin jaa.